Tēnā koutou, ko Tonga Kārena taku ingoa, nō Taranaki ahau, nō te hapū o Ngāti Kahumate, ana, ko te pā tawhito i tū ai ki reira, ko Nukuteapiapi, ko Te Umuroa, ana, ko te kāinga tērā o te Wiremu Kingi Te Matakātea.
Ā, ka taea koe te whakamārama ā tēnei kaupapa i tū mai nei ki Pōneke? Ā, ōno, e, ko te ture o te motu nei, e, he, tu, he ture anō tō te ture e ture ai te ture. a, inā rā, a, kia ture rā anō tētahi a, kō tikanga o tētahi iwi, me pānui, me toetoe ngā minita, ana e toru kē ngā pānui, e toru kē ngā taupatupatu ka haere. Kei roto i ia pānuitanga ka rongo i ngā kōrero e hāngai ana ki tō kaupapa e whakaturehia ana e te Pāremata. Nō reira, kia toru rā anō ngā pānuitanga o te pire e kātahi anō ka ture. Nō reira, Ko te pānuitanga tuatoru tēnei rā, ā, ka mutu, mutu rawa ake ngā tautoetoe te whiu, ā, i tuma, ā, kua, kua, kua ture, ka ture tō tātou puanga aiata, ā, nō reira kua paiheretia, kua herekinotia rānei ki te mana kāwanatanga. Nō reira, koirā te kaupapa, he, koinei te tīmatanga mai o te mutunga. Kia tīkina atu au ngā kōrero o Huakere.
Anei e pēhea te awatanga ki roto i te whare ināianei? Ko te e aware. Oh, uh, katahi anō ko mutu ta mātou nei pōwhiri, i pēhea oh. tawa, tawa, oh. tawa awatanga? He te rongo i ngā mii, uh, te, te kite i te, te iwi e, e, e pae mai ana ki roto, uh, e whakarongo ana ā, ki ngā kōrero, ā, āe, ā, he, he nui te tira i tae mai i tēnei rā, whakamīharo tērā i a au. Ā, engari i tutuki te wāhi ki tēnā mea te whaikōrero o mihi atu, o mihi mai, te whakaara ake i ngā mahara o ngā tūpuna e ngaro nei i a tātou i tēnei wā, me te whakaū i te kōrero ki te kaupapa i tae ai tātou i tēnei rā. Nō reira, āe, i tutuki paha. Ā, hea ngā mahi e toe ana mō tēnei rangi? Ā, well,
ka kuhuna te rūma nui o te Whare Paremata e kīia nei ko te Chamber, ka whakarongo haere ki ngā tau toetoe, ka āhua rua hāora te roa o ērā. Mutu rawa ake te tau toetoe, ka tāia te kawa ki runga i te kawenata o Rongo. Arā, he paki karakia, muri o, ā, he waiata, muri o, ā, koho ki, ki te kāinga. Koirā noa iho. Ka pai.
Um, he kōrero mutu nā hei whakakapia mō tātou? Ā, oh, kia, kia kā koutou ki te ako uh, i tēnā mea ko te pari akatanga, Ā, i motuhake tēnei rā, i runga i tā Uatanga, ā, i tanumia ētahi āhuatanga o Pariaka, erangi anō i tēnei rā ka whānau mai ētahi anō āhuatanga hou o Pariaka. Koirā te tikanga, koirā te tīmatanga o te mutunga, koinei te mutunga o te tīmatanga. Ā, i tāti atu tētahi mea, i mutu, engari kei kaipōhēhē he mutunga tō ngā mea katoa. I tēnei rā, kua mutu te wāhi ki te whakaaro ki ngā nawe o mua me te whai oranga mō ngā mahi kei mua i te aroaro. Nō reira, koirā, koirā te tīmatanga hou kei runga i te tuarā o te iwi o Pariaka i a ia nei. Ka pai? Ka pai.
Ngā mihi nui ki a koe tēnei wā.
Tēnā koe, tēnā koutou.